איך הייס אסתר און דאס איז דאך פראסטע אידיש, א פאדקעסט פאר אלע וואס לערנען זיך אידיש און אלע וואס ווילן הערן אביסעלע אידיש. אין אונזער עפיזאד היינט האב איך א באזונדערע פארגעניגן פאר אייך, אן אינטערוויו מיט חיים וואלפן, חיים וואלף איז אליין אן אוצר, אן אקטיאר און קולטור-טוער און מיר האבן זעהר גוט געשמועסט וועגן זיין ארבעט אין אידישן טעאטער און אפאר אנדערע טעמעס. איך האב אסאך הנאה געהאט. דער אינטערוויו האט געדויערט א האלבע שעה און איז גאר אינטערעסאנט, אבער איך האב אים רעדאקטירט אביסל און האב פאר אייך היינט א קורצער און פשוט'ער ווערסיער. פאר די וואס ווילן הערן דעם גאנצן אינטערוויו וועל איך דאס ארויסגעבן אין אפאר וואכן ארום. איך ווייס אז אינטערוויוען קען זיין אביסל שווערער צו פארשטייען, אבער איך מיין אז ס'איז אויך וויכטיג צו הערן אביסל נאטירליכן אידיש. פארגעס נישט אז ס'איז דא א טראנסקריפט, און ליינען דעם טראנסקריפט העלפט אסאך מיט פארשטייען. גוט! איצט הערט זיך צו און האט הנאה. מיין נאמען איז חיים וואלף און איך וואוין אין שטאט ניו יארק, אין מענהעטן איז רופט זיך די בארא, און איך בין זייער נאנט צו די אלט אדער די געוועזענע וועלט האנדל צענטער, איך בין דריי געסלעך פון דארטן, און איך בין שוין דא מער ווי האלב מיין לעבן, סאו א לאנגע צייט. א דאנק. און איר זייט א אידיש רעדער פון דער היים? איך בין א געבוירן אידיש רעדער, מיין טאטע מאמע זענען געווען לעבן געבליבענע פון פוילן, מיין טאטע איז פון ווארשעווע געגענט און אויכעט פון א ארט וואס רופט זיך מאקאוו מיאזשאוויעצק, און מיין מאמע איז פון פרושניץ פוילן. א קינד פון לעבן געבליבענע, און מיין ערשטע לשון איז געווען אידיש, מיין טאטע מאמע האבן נישט געקענט ענגליש ביז זיי זענען געקומען קיין אמעריקע אין די פופציגער יארן. זייער פיין.
און איך ווייס אז איר האט לאנג געארבעט אין אידישן טעאטער. יא, דרייסיג, פערציג יאר.
און וואס זענען אפאר הויכט פונקטען פאר אייך פון אייער קאריערע? פון מיין קאריערע וואלט איך געזאגט ארבעטן מיט, דו ווייסט אין אידיש מיר האבן אזא זאך וואס מען קעטלט זיך, איינער קעטלט זיך צו א צווייטן, איז דאס רינגל פון איין רינגל מיר און דענען נאך א רינגל סאו איך קען זיך קעטלען צו די אלטע גרויסע שטערן פון אידיש טעאטער ווייל איך האב געארבעט מיט מענטשן וואס האבן געארבעט מיט די גרויסע שפילערס פון טעאטער סאו אז איך קען אייך זאגן אז איך געארבעט מיט שפרה לרה בין איך וואס איז א וואונדערליכע אקטריסע וואס איז געבוירן אין לא פאמפאס ארגענטינע, און זי האט גערעדט א פרעכטיגן ספאניש, אבער זי האט געארבעט ווען אהרן לעבעדעוו, רומעניע רומעניע, די זינגער פון רומעניע רומעניע רומעניע, אוי רומעניע רומעניע רומעניע רומעניע, האט געשפילט אין ארגענטינע, ער האט גאסטראלירט דארטן און ער האט געזוכט א קינד זאל שפילן אין די טעאטער דארט אין ארגענטינע און מ'האט געפונען שיפרלערע. שפעטער אין אמעריקע האב איך געארבעט אויף א וואדי אלען פילם און שיפרה איז געווען אין פילם אויכעט, איך האב זיך באפריינדעט מיט איר. און דען מיר האבן געארבעט אויף א סידני לומעט מאווי אויכעט אזא מאדנע זאך ס'איז געווען מיט מעלעני גריפיט און ס'איז יא ס'איז געווען אינטערעסאנט זיי האבן ער האט געהאט א טייל פאר אידיש אידן און סאו א הויפט פונקט איז ארבעטן מיט אקטיארן און אקטריסעס וואס האבן א גרויס יחוס און איך האב גע'גנב'עט פון יעדער איינער וואס איך האב געארבעט מיט, איך האב זיך אלעמאל גוט צוגעקוקט און געזען וואס טוט ער וואס טוט זי וואס קומט דא פאר, און פאר מיר יו נא סא איך קען זיך קעטלען צו צו אהרן לעבעדעף, צו מאוריס שווארץ, מינע בערן, אדער מיט פיבש פייבש אזעלכע אקטיארן. סאו די הויפט פונקטן זענען די אקטיארן. כ'בין געווען א יונג אקטיאר און כ'בין אריין אין די היברו אקטארס פאראיין אין נײַנצן אַכט און זיבעציק און די נעמען איך ווייס נישט צו זיי זענען אזוי באקאנט אין אסטראליע ווייל זיי זענען נישט זייער באקאנט אין אמעריקע, אבער דאס צייט בייט זיך, דאס רעדל גייט ווייטער און ווייטער, סאו די הויפט פונקטן איז די מענטשן, מיר געפינען מענטשן וואס מיר האבן ליב און מיר קלעבן זיך צו זיי, און די מענטשן וואס מ'האט נישט ליב, איך קען נישט געשווינד גענוג אנטלויפן פון זיי. א גוטע עצה. יא, נאו, סאו איך קען זאגן די נעמען, אבער די הויפט פונקטן אין שפילן איז, יו נאו, אלעמאל אין א טעאטער פארשטעלונג אז מען שפילט פֿיר מאנאטן, פֿינף מאנאטן, און מיר פלעגן שפילן צען מאנאטן, אבער אין די לעצטע אין די לעצטע יארן שפילט מען דריי טעג אדער פיר טעג דא, סאו איך שפיל, אז ס'דא עפעס צו לערנען לערן איך, אז ס'דא עפעס צו שפילן יו נאו שפיל איך, איך איך בין פארנומען מיט פארשידענע נישט פאר פראפיט ארגאניזאציעס, איך בין די פרעזידענט פון די היברו עקטערס פאראיין, די היברו אקטערס יוניאן, די עלטסטע אקטיארן פאראיין אין די וועלט, און מיר זוכן צוואַנציק מיליאן דאלער מיר זאלן קענען רעמאנטירן אונזער בנין צו מאכן א טיאטער און א מוזעאום, איך בין פארנומען מיט ציקו. יא, קענט איר דערציילן אביסל פארן עולם וועגן ציקו, וואס איז דאס? וועל ציקו איז די צענטראל אידיש קולטור ארגאניזאציע מיר זענען א בוך פארלעגעריי, א פארלעגעריי איז אן ארגאניזאציע וואס געט ארויס אידישע ביכער און מיר מאכן נישט קיין פראפיט, דאס איז א שטענדיגע אלעס וואס איך טו איז וואלענטיר, און איך האב איצטער א וואונדערליכע מענטש וואס אפשר וועט מיך לאזן זיך אביסל צוריקציען, ראזא דעניעל לעוויצקי לאנג זי ע, האט געהערט וועגן אונז און אריינגעקומען און אונז געהאלפן שאפן געלט אז דאס ארגענעזעישן זאל גיין ווייטער, נישט ארגענעזעישן, ארגענעזאציע, זאל גיין ווייטער, און זי האט גרויסע געדאנקען וועגען פראגראמען, וועגען ארויס געבען עפעס ניי, מיר האבן ארויס געגעבען באשעוויס'ס מעשות פון הינטערן אויווען, און מארק קאפלאן, פראפעסאר מארק קאפלאן, האט געשריבען א צוואנציג זייטעל אריינפיר, צען אויף אידיש, צען אויף ענגליש, די הילע איז פון יידל בלום, ער האט עס געריסעפעט אויף ניי, און מיר וועלן ארויס געבן נאך. איז קען איך פרעגן אויך אז מענטשן זענען אין ניו יארק קענען זיי קומען צו ציקא עפעס ס'איז דא אויך אונטערנעמונגען פארשטיי איך און. ס'איז דא אונטערנעמונגען מיר האבן צען צוועלף פראגראמען א יאר אלע קענען מאכן א באשטעלונג ביי שרייבן מיר א בליץ בריוו ביי CYCOBOOKS ckobooks עט AOL דאט קאם איך וועל שטעלן אויך א לינקל. יא יא מען קען עס נישט שטעלן אויפן שפיץ מעסער אפט מאל איינער קלינגט מיר פרייטאג בייטאג איך קען איך קומען פרייטאג ביינאכט זאג איך מיר זענען נאר אפען מיט א באשטעלונג אלע זענען וואלונטירן קיינער איז נישט באצאלט דו מוזט אונז געבן כאטש א וואך צייט מיר קענען ארגאניזירן און מיר פרובירן ווען מיר מאכן א באשטעלונג מיר שטעלן עס אויף פעיסבוק, אויב איר זענט אויף פעיסבוק דארפסטו גיין צו ציקאו בוקס דאט ארג, מיר מאכן אנאנסן פאר אונזער פראגראמען, אבער מען דארף האבן אביסל צייט, אז דו וועסט ער קומט פון אויסטראליע שרייב מיט דריי וואכן פריער, און מען קען קומען, מען קען ארום מיט ארויסשטעלן א הייס טעפל טיי, אויב ס'איז ווינטער אדער א קאלד טרינק, מיר זענען זייער אפען, ס'איז אין א סקלאד אין לאנג איילענד סיטי, ס'איז גרינג צוצוקומען, ס'איז עפעס וואס מיר האבן נישט קיין מעטאל דיטעקטארס, מיר האבן נישט קיין פאליצאנטן, מען קען האלטן א טרינק אין האנט און קוקן דורך די ביכער, פארשטייט זיך. אה, א גרויסן דאנק חיים, עס וואלט געווען א מחיה צו רעדן מיט אייך א גאנצן טאג, אבער איך מיין אז פארן עולם איז קורצע קען זיין זיסע. יאפ, נישטא פארוואס. איז א גרויסן דאנק פארן רעדן מיט מיר, ס'איז געווען טאקע א פארגעניגן. א גרויסן דאנק און א גריס צו די חברים וואס איך קען אין אוסטראליע.
טייערע צוהערערס, איך האף אז דער אינטערוויו איז אייך געפעלן. ס'איז בלויז געווען א שמעק פון אונזער שמועס, חיים האט אזויפיל גוטע מעשה'ס. ווי געזאגט וועל איך ארויסגעבן דעם גאנצן אינטערוויו אין אפאר וואכן ארום. איך דאנק אייך זעהר פארן זיך צוהערן צו פראסטע אידיש. ביז מיר טרעפן זיך ווידער, זייט געזונט און שטארק.